Tēnā rā koutou e te iti e te rahi, kia piri mai anō koutou ki a mātou. Me pēhea he kōrero hanga ātaahua ake i aua mihi rānō e tuku ana hau ia wiki, ia wiki. Hāunga te piri, waha mai, ki tō mātou tuarā. Ko ngā hēmanawatanga o te wā, waiho atu ki tāhaki mā mātou koutou e waha mō te haora e tū mai nei. Ko ngā manaakitanga i tau ki runga ki a koutou i tēnei wiki, kei konei te hakaraneatanga atu o aua manaakitanga. Nō reira e mihi ana rā ki a koutou, kua aro mai anō kia nā wai te kei tēnei. Wā. Ko te tūmanako, he āwhina, he māramatanga rānei kia roto i ā mātou pitopito kōrero, te rōnga atu o tēnei noho tahi, hei āwhina i a koutou i roto i ngā nonoketanga o te wā. Nā, e rapurapu ana ētahi kupu kei tua kē atu, nā te mea ko te kaupapa tuatahi kua hora ki mua i tō tātou aroaro i tēnei rerenga o Nāwai i Teka, he kaupapa e hanga ana ki te reo. Oh, ka pai. E, e hanga awangawanga ana kei roa rawa a tātou koro, ha, e hara pei te koro e amu amu, te nunga o a tātou koro mō te reo, ka, ka hoha te iwi nei. E ngari, ko tai mai te, uh, te pātai nei, mō tēnei kōrero e rongo uh, honohono nei tātou ringo i ngā marae, uh, katoa te motu, āpiti hono, tātai hono. Kāpiti hono rānei, tātai hono. Ā, me te maha atu, e, e mea ana wētahi tāpiti hono, he reo hau tērā ki ahau. Nō te kāinga tērā reo? Tāpiti? Nō hea raini. Nō hea raini. Ka tae anō ka kitea pea. Āe. Ko koe te hanga te te o ngā hua o tēnei kaupapa, nā wai te ka, mm. ki ahau nei, Eh, hanga te taku hari e ka whai wāu i a koutou. Me taku haka moe me te iko tai ora mai no kei te taku tira i tēnei wiki. Me koe hoki.
E, i roto i ngā, ngā ahuaranga o te wā. Engari te tahi o ngā tino hua o tēnei kaupapa, he tino tautoko tēnei i te hunga e haka momori ana ki te ako i te reo o te mm. kāinga. Ai. Ka, i, i ngā wā katoa ina puta tātou i te kāinga, ka noho tātou ki te kāinga nei, anō nei he marae, ne? Mm. E, e ki tana tātou ia tātua anō. E, huri te wiki, huri te marama, huri te tau. Koe tēnei ko tō tātou ao hanga whāiti nei. A, anō nei e, he ao kōrero Māori tēnei. Mm. Engari, puta kau anō koe ki waho, tainau ka hoki mai i tera pito o te, o te motu nei, Ā, tata kore ai ki au e kite Māori re hāunga te reo Māori tino kore rawa atu. Tino waimaria tātou o te kāinga nei. Ko ngā iwi e noho ana ki te taitokerau nei, e mōhio tonu rātou he iwi kei konei. Nā te mea kite ana i te Māori e runga ana i te reo Māori i konei i ngā wā katoa. Engari ētahi o ngā tōpito o te motu nei, kāore rawa atu e pērā ana, ka hau mai taku hakaaro, ka aroha hoki ki ērā iwi. Koia nō pea i kaha ai ērā iwi nei ki te Rapu, haʻi, koe pera atu, haka momo nei. Tātou te kāinga nei, tae tāna, oh, kua hē anō hau ki te iwi nei. Nā koe titiraha māngere. Ai. Nā, pēnei me te reo nei, whae. Kāore tātou i rite ki ngā iwi o runga, te haka momori, ki te pupuri tonu i tō tātou reo i konei. Nā te ahi pērā, e whai kaumātua tonu ana tātou. ngā kaumātua o runga ko matemate katoa rātou. Nā, pērā me tō rātou tokotoru e, e, e tokoiti, e, e kōrero nei hau, tēnā pā, nā reira i, i mea, i, i ura ai te rā wairua ki a rātou. Nā te mea, kore rātou e kaha mm. i te toko mā, ko te tino toko i te rawa atu rātou. Mm. Ka ore tātou e mohana ki tērā, nā te mea i te kāinga nei, ko tātou te toko mā.
Ai. Mm. Ai. Mm. Ka mutu, a ka mutu ki, ki a tātou o te kāinga nei, He reo noa iho tēnei. I te mea he reo e rongongia ana, he reo e kōrerongia ana, ahakoa tō tātou, tōku hōha i te kaha kōrero Pākehā, wētahi o ā tātou whanaunga, te nuinga e kōrero Māori ana. Nā, ko whakapae tātou, ko noho mai te reo nei mō ake tonu atu ki waenganui i a tātou. Mm. Yeah. Taku whakapae, ana horekau tātou, moana koe i ngā tau maha ki muri, ka haere a, a Pepi, teina ōku nei, ki te āwhina i ngā, te hunga taketake ake, ngā Ganawaki. I tērā wā, ko tahi noa iho, tahi noa iho te tangata kōrero i tō rātou reo. Nā, ko tā rātou tono i a ia kia haere atu, ki te āwhina atu i pēhea te whakaora mai i te reo, mai te kohanga ki te kura, ērā kōrero katoa. Hoeno, ka hoki mai ia, ka noho mātou ki te wānanga i ngā mea i kite ia, ko tana kōrero tuatahi, tēnā pea me turia te reo Māori nei kia kawe kōrerongia, ka tahi tātou, ka mm. kāwhawhai atu, kia ora mm. te reo nei. Ai ni pea, He āhuatanga whakaaro tērā o te Māori. Kia kite koe rānei, ma wai rānei te koe tohutohu, ka tāohi anō, ka peke mai ki tēnei reo nei, nē. Āe. Ko tino koroua aku mate ngari, me tatari, me tatari manawanui ahau. Me tuku ētahi atu ki a kōrero, kei apo au.
I rongo koe tērā, ngā mini, i rongo koe tērā. He hanga koro mō te, mō, mō tēnei uh, haka takotoranga kōrero āpiti ono tātai ono. He kōrero wāi mō tērā? Te hanga nei e, ra, e, e, e rapu ana wētahi, hea te, te reo tika i mm. konei. Mm. Ko te āpiti rani, ko te kāpiti rani. ko te kāpiti.
Ki te kāpiti, ko te wharoa.

Ka ako au, e ako tonu nei ngā wā katoa, he aha te mea here i te waka. Nā, ko te, um, te tātai hono, te, kia āpiti hono, kia tātai hono, he, he whakarite ana ki te here o te waka. Moana koe te waka, ka herehere pērāngia, tērā ko tana uh, āpiti hono, ka herengia ko tātai, ka honongia te tātai. ā, he maha wā tātou whakatauki, he maha wā tātou kōrero whakarite e tau ana mā te waka e whakaatu mai. Nō runga i tērā, kia tātai hono, kia āpiti hono, ka tātai hono. Mārama ana, ina mōhio koe ki te i anga mai ngā kupu. Ko te he i tō tahi hei tā. Nā te mea ko te āpiti hono, tātai hono nei e kōrerotia nei i runga i te marae. Taku, tōku nei mōhio, e kōrero kē tērā mō te heke o te, o te tangata, nē, tō āpiti atu, tō hono atu ki ō wheinga.
Āe.
Engari ko te waka nei, ahakoa e, e rite ana, e kōrero ana mō te, mō te tuitui tanga o, o aua mea, ko te he te mea i tū tahi.
Ae, ko te, ko te, ko te hononga, ko te apiti hono nei, ko te tātai hono, ā, kia tika te honohono o te waka nei, kia kaua e, e, kia tae ai te, kia tere, kia rewa i runga i te moana, ā, ka oti tika te here, honohono i ngā, i ngā wāhanga o te waka. E pērā ana te whakapapa, ā, e korero nei tātou mō te whakapapa, tōna tikanga o te whakapapa, kia tātai ko te otinga, ko te whakapapa. Engari ko tō āhua tātai haere i a koe, ko te honohono nei, e tātai ana koe i tō heke, ka honohonongia whakapapa tērā, tāku whakapapa. Mm. Mm.
Kia ora. Mm. Hai, kōrero anō tā te tai mō te āpiti hono ne? He āpiti hono ki au, yeah. ara i te tāpiti hono. Yeah. Engari tēnā iwi me tōna reo, tēnā iwi me tōna reo. Mm. I pera hoki te tau aku hakaaro mo te reo nei. E rite oku nei hakaaro, tenei me te reo, ona tupuna i mua. E hoki ana aku hakaaro ki ki nehera nei. Penei me te tangata nei, he tupuna ona. Na ko nga reo ki a tatu i te ra nei, ko enei ko nga ko nga hekenga. O aua tupuna. Na penei me nga mokopuna, ko ko ratou nga mokopuna o tatu tupuna, tena mokopuna me tona no kiri, He āhua kiri anō tō tēnā, he āhua kiri anō tō tēnā, he takoto kanohi anō tō tēnā, he takoto kanohi anō tō tēnā. Kāore i rerekē atu ō tātou reo ki tōku nei whakaaro. Nei ko ngā reo e kī nei e tātou i a nei ko te he mita, koiana ko ngā hekenga i heke mai i ngā reo nei i aua tūpuna raka. Nā te mea i tōna wā i mua e kore kore Tata tonu kotahi tonu te reo, haere katoa mai o tātou tupuna i te wāhi kotahi, kāore pea i pēnei te rerekē me o tātou reo o tā rānei te rerekē, tētahi i tētahi. Tētahi i koro ātaahu i rongo ai hau, nā, tētahi o ā tātou hui, haere tahi rā tātou, whai moe e Kingi, ki waenganui a. Kahungunu.
Āe, āe, Kahungunu.
Nā, nā, nā Paraone pea te koro nei. Me mea, i tika taku hopa atu tana koro, ho kau ke rā te koro mita nei, koro rangi ke ana. Oha ā hua tērā, te au, tika noki nei, te mita i taka ke mai tērā i te tero o te reo Pākehā.
Ai, ko te rangi, ko tātou e korero, koe au i roto i te hui taumata, ko au e korero mō te tangi o te reo. Ai. Kia rongo e koe, kia mōhio e koe, he tangi anō. Te hunga whakarongo ki tō tātou reo e kōrero ana, anei nei, anō nei e waiata ki ana tātou, te piki me te heke o te reo. Engari te kaha ako o ngā, o ngā reanga i tēnei wā, ko kore koe e rongo i te piki me te heke, me te tangi o te reo. Nā, nō reira, horekau, ā, ko te rangi, kia tātou ko te tangi.
Kaupapa kōrero tērā o taku hoa i. Kahungunu, i wene tera marama ne. Kauhau mai. Te wairua, te tangi me te wairua i roto i te reo hara i te kupu anahe. Yeah. Aye. Pakia po ano ki au te rangi i te tangi, he aha ai? Hari ana e tautohetohe ana ta te mokopuna. He aha nei ko te rangi, ko tau e koro nei, ko te tangi, a, ano, te tangi o te ihu, te tangi o te aha, te tangi o te aha. Tera to whakapae.
Taku ako pae.
Ko te rangi, oh, e rongo ana au i te tahi waiata. rangi reka nei, ne? rangi ātaahua nei. Nā koe ana, he mea kē kona hei, hei rakuraku mā tātou. Moe ana tātou i roto i ā tātou wānanga reo nei, i roto i ā tātou wānanga reo nei, te kāinga nei, e akoina ana ko ngā kupu me ngā rerenga kōrero. Erangi, ko te kōhao nui kē, kāore e hakawhiwhia ana ki ngā tauira nei, koe, koe tonu tēnā, ko te rangi, te tangi raini o te reo, Nō reira me pēhea e hakawhiwhi ai tērā taonga ki ngā uri o te kāinga nei? Hakarongo ki a Nā Wai Teka.
He tīmata ngā pae tēnā. Kia ora. Ka mutu ka hakarongo ai koe ki ngā kaikōrero a tēnā hui, a tēnā hui, kore nui tātou mō te rangi o mō te tangi. Ko te rangi hoki, ko te rere o te reo nei. Maroke pai koe i roto i wēnei rā, te hakarongo atu, kore pai koe e hia te hakarongo atu ki ngā kaikōrero. Pai kē kia tukua mō ngā mea pēnei a whāmoe nei, a koutou, a tātou, kia rongongia ai, tikangia ai tō tātou reo e tangi ana i te reo, e tangi ana i te rangi o te reo. E tika ana tēnā. He aka tupuranga hou e kōrero Māori ana i te rā nei, Ko tēnei haka tupuranga tō rātou reo he mea homai te pukapuka.
Nā tēnā tū reo, horekau ōna wairua, nē? He anga pēnei me te kai horekau ōna tote. te āhua o te haka tupuranga e tupu mai nei. Nā, ko koutou, nā ko koutou ngā mea tino whai tote ana te reo. nui te tote.
E reka nei ki te taringa. Nui te pata, nui te kirimi.
Ai, kore pea tēnā ko te hā o te reo i korua e a tā Himi. Mm. Ko taua tote e kōrero nei koe, ne? Mm. kia whai hā ai mm. te reo. Alright. Te haka miharo tēnā o Ngāti Hine. Mm. Ki ngā iwi o waho, tātou katoa o te taitoka nei, ko taito nei te ahu o te tangi o te reo ni, ki a rātou. Engari ki a tātou o te kāinga nei, a poka ke ana no te, te rangi o tokau te reo. Ko te, te haka miharo o te reo o Ngāti Hine e, e, e tōpū tonu ana. Kaore nui marara no ni. Na koe korero ma te tote, ko tera te tahi wa ku ingoa iau i tamariki ana. Na pare mai te tote tote.
He toti ke teni. He aha. Horakau aku he. Mehemea e pai ana kia kāpetingia whāngoi te āpiti hono tātai o ne, e pai ana kia totingia au tana tote.
Ia tau. Oh, nō reira, ko tātou tēnā, ko āpiti kē, ehara i te. Kapiti? Hore kawe te tapiti, te kapeti raini. Nau kia tatu tena no te mea mea roa atu ko rapiti ke te
Ahakoa, ki a koe e whanaunga katoa ana wena kupu. Anipou ko te kapiti nei, ne rua kei wena kupu, ko te ka kei mua i te apiti, I know, ma te arero Maori e hakahua, ano nei he kupu kotahi ke, kapiti, ko te tapiti, whanaunga katoa ana. E taea ana hoki wetahi atu te haka rapa atu. Ki Wera, e kōrero, e kōrero karapiti ana koutou? Karapoti.
Āe, me te karapoti. Tēnā pea kei konā wētahi hononga nei i waenganui i ngā kupu nei. Koe tērā ko tētahi huarahi mō te reo Māori, kāore anō i, i oti noa. Ko te haka whanaunga pea i ngā kupu nei, he whānau anō, he whānau anō, he whānau anō, pērā hoki i te reo Pākehā, nē? Ko te pūtake o ngā kupu nei, e kī ana te rā mahi roti o te reo Pākehā, etymology. Etymology. Ia, nā, ko aua tūpuna i kōrero rāhau me ngā hekenga, nē? Tīmata mai te tūpuna kotahi, nā, anei ngā uri. Anei pea e taea ana hoki kia pērā mō te reo Māori. I kōrero nei tātou, āpiti, kāpiti, Kāpeti.
Rāpiti. Kara, karapiti. Karatiti. Ki pai.
hono, hono ko te, i te, i te korero mātou, right. i te wā tāri ana koe kia tau mai tō rererangi, right. um, mo tēnei mea, um, te āhua o te rere o te kōrero Māori. Kua uru mai tētahi e, e taia te whakatika aua, tētahi ahuatanga Ka hiahia te hunga kōrero Māori kia whakamāoringia tēnei, kia whakamāoringia tēnei, kia whakamāoringia tēnei. Ko ngaro te whakamāoritanga o te katoa. Ka mutu, wareware nei au i a te... I te mea, kāre pākehā. Kāre tauira i kōrero atu au ki a koe, i kite au. Oh, mō te mārena. Nā, ka puta mai te kupu hou ki a au. E haere ana mātou ki Rarotonga ki te pākuha o te kura taiaho. Ka rapu ake au, ia tene mea te pākuha. e kupu hau ki au. Me Hei wero ia koe e hoa, te kura taiaho. Ka mea mai a, a, a Wairani, o, oh, koe tera te kupu e whakamahinga na ia nei mo te mārena. Mea te, mm. e aha kei pākuha ai? O pākuha. o, oh,

Te haka moe raini, te haka moe moe. Ia, ia rā korero, koa me te hanga nei, me whakamāori ia wāhanga o ta tātou ao. Nā, i roto i tērā, ka pēhea raini, mehemea ka kōrero tātou he whānau o tēnei kupu, te whānau o tērā kupu. Oh, na, ka tika, ngaro, tika, tika tonu tō awangawha. Ngari, te kupu aha nei, pākua nei. Haka yeah. pānau, e, e, he mahi hakoro mai tēnei ngā kupu ah, ah, tāpito e, raka nei. E, rawe kia hai te rongo, e ngari. Yeah. Rere ke anō, ngari.
tāu e, he, he, he, he, he mahi, he, he tonu anō tēnā ki taku titiro ko te, ko te aru i ia kupu ah. i roto i te kōrero yeah. pāka, ah, yeah. ka rapua i, te, i tōna kupu Māori. Ah. Nā, ka taika takoto reo ah. wairua Pākehā kē mai te kōrero Māori nei. He kōrero Pākehā kē tērā, hono he kākahu Māori e hīpoke ana ki runga.
Kei au te tahi, i au e, e um, papai o ia i tata nei, ka huri atu ki te haka ki te motokai, i nei ki te penini, me ki te penini mui tako hoki nga, kei whaina ti ako hei. Ka peka atu ki rei, tahi ki te nga ingoa Māori nei, e, e mau mai ana, e rapa mai ana i, i runga ki nga papu nei.
Hoi no, 91, Ā, he aha rānei i roto i te reo Pākehā e. Pini hini, pini hi. No, he hinu aha rānei. Oh. Engari oh. ko te mea pai rawa, ne? Ai. Te hinu I roto i tōku nei hinu ngaro mā rawa pia. Me pera kepe te kororo, ai, ai. kia mā mai te reo, kia mā ra mai hoki. Mō hoki tu, hea te ingoa rapa mai kona? Ah, hinu ariki. Oh. Oh.
Oh. Oh. Yeah, tika. Oh. Kia, tika ra hoki.
Te iwa te kaimā waru.
I was come a day. Ai, te mea, te mea pai rawa, ne? I roto i te reo Pākehā... He nu ariki.
Extreme, he mea pērā, engari ko haka... Premium unleaded. Premium. Premium unleaded. Ko haka arikinga. Ka mutu haka pai ana au, he reo whānui tērā ki ngā era whare penihina katoa, huri noa i te motu. Tēnā pea e tungia tētahi kia whakamāorihia wera, ne? he kamupene nui. Nō e korekore e pērā ana ngā whare katoa o taua kamupene. Kore kau noa ki a Kite i tēnā. Nā wai i teka ki a Haka Arikitia tēnā mea te penehīni.
Whāngai i te puku o te motokā, haka paru tūkino, takakino, takahi i a Papatuanuku, ka hoatu i te kupu, Ariki? Ki tērā momo wai? E homa. Kia tiku, horekau e teka ana. Kei te marika hau, te ata nei.
He aha ngā kupu mō te, mō te toenga? Diesel, 91, he aha? E kupu anō? Ah, kāore au i yeah, titiro. Tūtua? Kāore au i titiro. Ko kāpō ki au, i taku rikarika i muri i tērā.
Ego, āriki ki a te penihīni. Ais.
Mm, ne kore kore. Na, ta ku kore rei nane, ne kau e roa nga kore mo te reo Māori. Ko pau te awe haora. A, mo ana au, kei a ia o tatu, he kehua, mo te reo nei. Ena, he aha nga kehua? He aha nga kehua? E ma, taku, hoina ano. Aue, taukiri.
Ka koe whakae te reo, ka tēnei. Oh, no, no. Oh, no, pai ana, te, pai ana no tēnā me, me kōrero tikangia ana, nē. Nā, hoina anō o kai, e hoa, kore koe e, e ora, me, me hoina anō o kai. Kore koe, he o tērā. E ngai ana, nā, e pēnei ki ana te... Pēnā ki ana, pēnā ki ana, te pangapanga haere i tēnei kōrero e ana, nā. Uh, kua mutu te hui. Hoina anō i tēnei wā, oh. hoina anō ka mutu, Ka hoki tātu ki o tātu kāinga. E hē ana te whakamahi.
Ko wai tēnei e tū atu nei taku mihi māhana ki a koutou.
Kāore i te pai ki a koe. Rakau pai ana. Tata ruaki ana au i taku rongo i tēnei. He ko te aha tēnā?
Mihi māhana.
Warm greetings. Ia.
Me te au, haere ki roto i ngā moutere kōrero pērā ai. He, ka mutu tū mai i te tīmatatanga. Are ki ngā moutere.
Ko mea mai, oh, ko wai tēnei e tū atu nei? Ko taku mihi māhana ki a koutou. Mahana ko māhana ngia. Tēra tāku tino. Ka mutu ko, ko te mihi e tū mai nei, hari te tangata. uh, yeah. uh, ko wā tāua kīhau wera, yeah, e, e kīhau wā koutou. Oh, whakarongo nahu ki waku karanga tamariki. Haere ana ki te kura, kaha ana ki te kōrero Māori, ngā, ngā rerenga i waenganui i ngā tamariki. Oh, tēno whakararu ana i waku taringa. Tētahi e pēnei ana, kāore au i! Ai. Kāore, ka nuti mai pēnā, Aunty, kāore au i! Kāore koe i a! Ngā, ka whakarapopo, e hē ana ngā rerenga. Pēnei me te tino nei, nē. Oh, tēno. Pai ki a koe tērā, tēno. Tino aha? Tino. Wera momo. Nui nga mea, nga, nga rerenga tamariki. Oh. Ka toka, koia tira ko te mate, ka toka wera rerenga ki roto i a ratou. Uh. Ah. Nā me, hama hama ngia kia kore e kōrero pērā i te putanga i te kura. Oh.
Ka mutu, ka mutu kingi te mea ko timata tau uri ki te kōrero. Mm. E ana tau kōrero kia, kia ū. Mm.
Ko te mea nui ke, Mohena i tera etahi mātua ne ka whanu mai a ratu tamaruki, ka haka pipi rātou i to rātou reo, ahau e kore au e haka pipi i tōku reo ne, ko te rere o tōku reo koia tēnā, ahakoa ki a ia, ahakoa ki taku wahine, ahakoa ki waku mātua, kia kore ai e hopu pitopito noa iho ia i to, i te reo Māori nei.
Koia tera ko te huarahi pai ki a au.
Kore koe e hara mai, pēp, e kore whera? Ka rerekē te tangi, engari kore rerekē te kupu. Taku kōtiro tekau mā ono ngā tau, kore pēpi tonu ana. Mēnā peopeo mōne anei, ka tino haka pēpi ai. Ka tino haka pēpi i a ia anō nei.
Mahi peo, peo mōne anō. Nō, pai kē. Hekenga nui tēnā.
Ai, ai, kau haka pēpi ngē te reo. Nā, ko te mate kē ahau, Tērā ētahi tāmane ka puta noa ake waku kangakanga Pākehā. Oh!
Nā. Horo mau i ngā tamariki. Moe ana e taku pēpi, e kore e rua, kua hopu hoki i ērā kupu nō reira. Tara nau ki te patupatu haere i tōku ārero nei, kia kore e puta ngā kangakanga. Ah.
Nei a koe koro nei whai moe mo te te te koro a to a to um teina pip. Ai, pip, yeah. Eh, he tika tena.
Ki tāku titiro, he momo mamae. You know, i ngā rā tata nei, he hārani taku mai, e hakarongo ana au ki ngā kōrero a Whina mā i te hui nui i tūrā ki Te Puia mō taua hīkoi rā.
Nā, i mau ki te rīpene. Oh, katoa. Ka pai. Rua haora te rō ngā kōrero nei.
Ko Te Riri Maihi, ko Maki Taylor,
ko Whina tonu anō, tētahi.
uh, ko wai atu, ko wai atu. Uh, nā, ka rongo ahau, ko, ko, ko rongo ke au, iau e tamariki ana, engari te roa nohana i roto te ao pāke, ko wareware. Mm. Ka rongo ahau i te mamae o era mm. tupuna o mm. tātou, era kaumātua. Mm. Ai. Mm. Tō rātou mamae. Ai.
e tino tau mai ana ki runga i a koe nei, i te wā hakarongo ana ki a rātou kōrero. Nā, pēnei me te pōtitanga i pahure nei, ki au nei he mea pai kua hinga, a Reipa, he mamae,
hei haka korikori anō
i taua wairua i roto i a tātou, kia kaha kē atu ai he aha tā Ngāti Rēhia kupu pēke. Āe, pēke.
Ā ngā tau e tū mai nei, kia kore ai tātou e toromi. Āe. Nā, me, me, e tika ana te kora tō teina? Āe. He teina, teina tō tana rā?
Āe, teina, teina.
Tēnā, he, tēnā pea me, me uru mai he mamae. Āe. Kia rongo ai tātou i tō mamae, pēnei me te reo o te kāinga e kōrero nei ahau, kāore tātou i mamae. Āe. Nā te mea whai kaumātua tonu ana a Tano mai ki ngā tau tata nei, ērā o ngā iwi,
i pā kaha te mamae ki a rātou, i te ngarongaronga ai, te matematenga ai o ō rātou kaumātua. Nō reira, he mamae anō tētahi me hako oho i te tangata.
Koia pea tērā ko te hohonutanga o tana titiro.
Ko tana manawa pānui, ā, kei konā koe e kōrero Māori ana, kei konā tēnā, kei konā tēnā, kei konā tēnā, me te kore o te iwi Māori e uru mai ki tōna reo, te ātaahuatanga o tōna reo. Ā, nā, i haere māua ki tētahi hui mate i, ā, i Te Awamutu, reira mātou ko Kātaraina, Katerina Mataira, Timoti Hononga me ā mātou i kaha i, ki te akiaki te reo nei kia ora ai, e ka mea mai kā Taraina, toru tau, toru tekau tau tātou e hīkoi ana i tēnei hīkoi pahore te tuara, ērā mea katoa, kua tutuki tō tātou hiahia, Me te uaua hoki. Kore taea te mea atu nō i runga i te mea kua piki haere, engari ko te mea i moemoeatia, kore kau ēnei tutuki, ka haere mate ki roto i ngā hui, ka tū mai tētahi, oh, taku, taku hē, horekau aku reo. Engari a tērā tau ka tīmata ai au ki te ako i te reo Māori. Ko tāku whakautu, Kau e kōrero pēnā, ko maha kē ngā tau 30, 40, maha ngā rauemi i āianei ki te ako reo, maha ngā wānanga ki te ako reo, kei a koe te tikanga, e, tō whai, tō reo, kāore rainei. Kei a koe, kaua e noho mamae i runga i te mea kei konei, ia, e hora nei te tēpu kai o te reo. Māu anō e rapu ngā mea e pai ai ki a koe. He arawhata, nē? Āe. Āe. Ko te tepe tōtahi o taua arawhata ko te whakatupu i te hiakai o te tangata ki te ako i tana reo. Āe. He mahi kei kona. Āe. Muri i tērā he whāngai i a ia. Āe. He mahi anō kei kona. Āe. Hoi anō ka ikeike haere tana kake i te arawhata nei. He mahi anō kei kona. Āe. Ina tae ki te tahi taumata, e torutoru noa iho te hunga, mm. kei a rātou ngā kai e rita ana mō tērā... Ai, mō tērā reanga. Ai. No, nā reira, ka tīmata ai ko te mānanga. Ai. Yeah, mārama ana ki Aoteara, you know, te mātou whakatupu tamariki i ērā mea katoa, kia Māori ai te reo kōrero, engari ka tau, tae ki tētahi reanga, Ka tīmata ko te wānanga. Koe tēnā ko tētahi o ngā hua i kōrero nei i ahau ināianei nei, ko ngā hua o te kaupapa nei, tētahi o ngā hua, kī pai ngā kōrero e tae mai ana ki te taku whārangi pukamata, e pēnei ana te kōrero, I can't wait to learn my reo. Nā te mea e aha ana tētahi, e hari ana te iwi, kāore anō i mōhio ki te kura Māori, hari ana i te rongo mai i a tātou, he haka whitiwhiti kōrero noa iho nei rā. Kōrero noa ana, āe. Ka mutu e tau wā tātou kōrero, kōrero nei tātou, ā, kia haurangi rā anō koe. I roto i te kāuta, nā tae anō te tangata ka rongo i ngā momo take e kōrero Māoritia nei e tātou. Tikana tēnā, āe. Kāore e puta whānui ana, nē?
Nā, i a koe kōrero nei mō te haka tupu, mō te tipi tuatahi, mō te haka tupu i te hīhei i roto i te tangata. Whata tuatahi pea. Āe, te whata tuatahi, kawe mea tipi, e, e, nā, ko te mea e haukotia ana ētahi tangata ki te ako i tōna reo, ka hana te kōrerotia o tēnei mea te trauma i tēnei rā. Āe. Nā, ka tae au ki ngā wānanga, ka, ka mea au ki ngā iwi nei, oh, he pātai wā te tai? Āe, he pātai tāku, oh, he nā. Oh, he aha tō hakaaro mō taku trauma, mō taku language trauma. Yeah. Rā ka pēnei taku korora hanga e ki te, ki te tangata, nāna tēnei pātaka mā. Nā oku kaumātua, mahara nau e kore ngaro i au, te koro papa nau ki au, i a e ora ana. Hono hono tana hakaatu atu ki a mātou. e, ngā wharanga nei, roto, i rungi wana pona pona. Ai, ai, ai mo te ka, ka wepo o rātou, mo te kōrero Māori. Ka mau, tērā hakatupuranga kaumātua, Ko rātou kē tika ana kia kōrero Choma, ka tae mai ki a koutou ngā uri... Āe, āe, poipoi ā manaaki, māmā te kōrero. Meinga, meinga mā koutou kōrero tēnā mea te Choma. Tū pātō, koe, koe te kuini o te hauora.
Nō reira, ā, ueno, He iwi toma kē puta ana i Airena. Āe, āe. E hā. He aha ki te hōnutanga o tō kōrero, e mea ana kua iwi koretake, nē? Ko e tena.
Kona, ko te hōnutanga o taku kōrero, kaua e hāngai tō titiro ki tōu anō ao. Ina titiro koe ki, ki ō tupuna i mua, e ko rātou kē ngā mea i patua. Ka mutu kia mohe koe, ka whānau pēpi mātou, wā mātou tamariki, Whakamāoritia wā rātou ingoa katoa, tētahi o waku Aunty haere mai, ko nā e waiata ana kia koha, me tana kōrero mai ki a mātou, i ingoatia koutou ki te ingoa Pākehā, kia kaua koutou e whara pēnei i a mātou nei. Nā, koe tērā tā rātou tāe pai, ka whānau pēpi koutou, tāe ka Māori te katoa. Māori te katoa. I runga i tēnei, me te mihi mai, i te tuatahi, Ka mea mai, o, kore koe whiwhi mahi, kore mm. wera mea katoa, i, i runga i tā rātou patua. Uh, ka rongo i te kaha hiahia, ah. tō mātou kaha hiahia, mātou ia whānau whānui nei, ka huri mai hei kai tautoko. Ka huri mai hei kai tautoko, hei kai kōrero, e rā mea katoa. Yeah. Mm. He, nui, he nui tā rātou whara, kei a tātou te rongo, mua muri atu nei, tīmata atu, I to kore mea whata, he aha te tino, ara whata, oh ok. I te mea tuatahi, ko to korero he aha, me pehea to tatou anga whakamua. Kia ora. Me korero, horekau i tu atu. Kare koe e kautu ranei e hakama ana te koro Maori ako kei hea koe? Kahore.
Kahore.
Haere au te rata me taku pepi, me atu au, ka korero Pakea au, i tima kei te rata au. Kua repai taku tamaiti, e aha wa ku korero, he ake to korero mama! Lift up your shirt, kia rongongia tana uma. La wa marama. Ina, ka marama ki au, me korero Maori ahakoa ki ia. Rawa atu waku, ka mutu, matou, Pakeha nei te hanga, oho ana nga tangata, rawa atu waku.
Horekau atu a. Horekau atu.
Mahara i tetahi taima i te hokomaha, e matou e tamariki ana, e korero Maori ana, ka tahuri mai tetahi Tāne Pākehaka ki mai, Oh, tino pai tērā reo, hea, nō hea tērā reo? Nā au. Nō tēhea whenua? Nā au, koia.
Hea mātou e tāria. Nā mā Pākehā tūtaki anō? Kāore pērā nā te koro. Oh, i te tāone tēnei, i te tāone. Tō wāhi hoki mai nei ahau e, e Teahī nei, a mātou ko, ko mm. aku tamaiti. Rapu wharekainea i reira i Napora. Reika, oh, no, hau noa atu i tētahi wharekai te tahotoru kau mātou moana ki te wharekai nei, te haunga atu ki roto, mōhau tēnā tau, oh, ko te tari matua tēnei o te rōpū nāhinara. Oh, oh, oh, oh, oh, whetē ana ngā kanohi. Oh. Ne?
ne, ngari waka e waku tamaiti ana ki waku, ki a mea, ki te aku tau waku tamaiti e, e, i a pāpā e, e wehe ana ki te mm. haere ki ngā wāhi pera. Yeah. Haere tika tonu a tau.
me te, me te tono a Tepu. Right. Ko te mea haari kēkē, ka tae mai ngā kai, nā ko te hāwini, te wahine nei, mai mau mai ana te kai, te hika penitana kōrero ki taku tamaiti, ah, te pereti nui rawa tēnei o te whare kai nei. Ka re mua ana me he me he mihi rani te rā ki ai, e tāwai rani. e kite Māori ma te kai. Ai, Māori ma te kai. Nā waku tamaiti, ka hori pēnei mea hau nei te, te nui nui ni.
Oh, kia mohio koe, ka haere maua ko Tukaha i Christchurch, tēnei Otautahi. Oh, e ne noho ana maua, noho ana maua e te kai, kōrero ana, e, tā mātou reo e kōrero Māori, eh. ka haere mai toko whā, ngā kaumātua Pākehā nei ki te noho i Tamāraua tā, ka titiro mai, rawa i whakapae, Rawa, te hanga nei rawa i rongo i ta maua reo, na hoki ka noho mai, hu, ka rongo koe o nga kaikiri o te, o ta ratou whakaaro, tae atu, oh, ki te korero kino i a Nanaia, and ko reri ke taku tangata ki te tu atu i te meke, ka ringi mai tetahi atu whanaunga ko Tamaia me wa Maokina.
Nā reira ka hari nei. Haere koe, haere koe te rapu, tiki wa tau kena. Ka tae te take pai hei kōtanga mā tātou, hei ko tāku ko tēnā. He aha wā tātou nei tikanga? Mehemea e kai ana koe nei, i tētahi wharekai, ka rongo koe i tētahi atu rōpū e kōrero kino ana i te ao Māori, i te ao Māori. Me pehe tō, tō noho i roto i te rā, i ērā rongonga? E moe ana koe, ahau ko Ka Hake taku māia, i taku mōhio tā rātou kore whakapae he Māori ahau. Tau, ka haere atu nāu me taku ātaahuatanga me te mōhio. Kia ora. Nihau mōhio ana koutou e ātaahua tēnei mea te Māori, ia ka kōrero pērā. Pono e. Pono e, pono na taku korero. E kore au waiho, ko sina tārewa, mm. ko hoki atu au me tōku rika rika. Mm. Mm. Kia ora eh? wha. Ka noho taimaha ki tō wairu anu. Ai, ngari, ngari, ka āta mahi au, ka āta mahi i runga kia whakapai rātou i taku hū Māori e te, you know, lovely Māori lady, tērā wa, era ka mama mea. Mm. E taku mea tēnā. Pēhea koe? Hmm?
Ahau nei, ki au nei, he hanga tapu tērā, me, me hone whānau, he, he rōpū rānei, pērā ana tāku titiro, ki a ia rātou, ki te tikanga o ā rātou koroua. Kāore au e hī ana ki te, ki te mea, ki te haukoti ā rātou koroua. Kāore hoki au e hī ana kia pērā tētahi atu ki ahau, me, me ko ngā kōrero i waenganui i ahau me tāku whānau, oh, pōrangi pai wētahi o ngā kōrero nei, ka mutu, he kōrero i runga i te mea e mohi ana mātou ki a mātou. Nō reira, ētahi o ngā kōrero nei, ka hē ki te tangata tētahi atu. Kore kei hē kia mātu. Tika, pai te kaha o Moe, te rongo koe ngā, ngā kōrero pērā te tahi tangata, me haere atu kia whakatikahia, kia mōhio rātou i ko tēneki te mea tika. Ā, mārika. Kāore ko te Māui a Kaurura e ki te kai tahi ki a hau i te, i te whare kai.
Ō, ko pēnei ko wāku tamariki, ō, kua haere anō te tangata nei.
Te aro anō kia tuka. There. Koe te kātipa tiaki haere i a koe i roto i ngā parekaini.
But, you know, rawa, rawa rātou i ware mai e kei rongongia e tētahi atu, i runga i te whakapae o Painohi o te kōrero pērā. Yeah, horekau anō tērā āhuaranga kia pā mai ki ahau. Horekau anō. Ki ahau e noho ana ki te kai. Horekau anō kia kite i tētahi Pākehā e pērā rawa te māia ki te kōrero kaikiri. Tēnā pea rātou me prauri ana te kiri ka kite rātou o he Māori tēnā. E tū katoa hau ki waku kupu.
Āe.
Pukana ke atu. Ai. Te ahu o to hau atu ki nga whare ka nenehne wai. Ka hau atu koe na ka ata e titiro makutu mihi mai, haere koe ki te kato, whete ano o kanohi.
Ne, oh horekau ano kia pa mai kia hau. Na te tauhou o te rongona o te o te o to tatou reo i waho nei ne, i waho o to whare, kau kē hoki e tini ana nga tangata e kaha ana ki te korero i te reo nei i waho, waho te kāinga. Nō reira, ko Tauhou ki te rongo o ngā tāngata i waho nei. Kua kite ahau i tētahi āhuaranga ahua pai, ko tō mātou whānau e kaha ana ki te kōrero Māori, waki mātou e kai ko Kura Kaupapa. Nā, ka puta mātou wētahi taima, ka rongo wētahi atu whānau i a mātou, tahi rātou ka tahuri. Ki te kōrero Māori, kua kitea, e, wei ātaahua tērā kia hei. Ka kite rātou, ka āhua, māia haere ki whakaaro, oh, ai, me kōrero. Nē, māia haere, haka taetae rānei. Oh, tēnā pea. E tērā.
Aha koa pēhea, e pai. E pai, pai kia hei. O aini e sōke ana. Sō mai ngā sīra rā. Ai, ai, o sō sō mai rātou.
Ai.
Engari hoki ana i te ngā kōrero i kōrerongia mō Pipi, nē, mahara ana i te wā e ora ana ia, ka kōrero ia i taua kaupapa raka, te kaha hē o tō tātou reo i roto i wō tātou kura, nē, mai, mai te wā e ora raka ia, mahara tonu ana wana kōrero kia rapua e tāngata hei, hei, hei rōpū, hei hāereere i roto i wō tātou kura, hei whakatikatika i ngā reo o tātou kaiako, nē. Nō te mea i āianei, mōhio ana koe, Ko Rongona i roto i o tātou tamariki. Pēnei o aku, ko taku mea tino kino rawa ko te kao. Hū, ma rātou te wiri taku taringa, wiri pai. Ao. Nē, e, engari nā, me pēhea atu te kōrero no te mea ko ngā kaiako no tēnā mm. iwi, no tēnā mm. iwi, o tērā te reo i akona ngā mokopuna ke ora ai to tātou reo. Engari, ki pai ngā mea e hē ana i tō tātou reo, nē? Nē, pēnā... Tētahi, āe.
Āe, āe. Tētahi atu mate ko te hoki o te tamaiti ki tētahi kāinga kōrero Pākehā. Nā, tahi koe ka rongo i a rātou e kōrero Māori ana, engari wētahi tama e, e whakamāori ana i te whakaaro Pākehā. Āe. Rongo ahau i wētahi tamariki e kōrero ana, homai he titiro, te, can I have a look? Yeah. Show me, you know?
Āe, āe. Wētahi, ka atu mai, ka atu mai. Mm. Wērā momo rerenga e whakamāori ana, nā te mea ko te reo e kaha rangona ana i waho i te kura, i ngā kāinga ko te reo Pākehā, nā reira ko te Ai. whakaaro Pākehā kei konā. Nei taku kupu, hihanau kia wānanga mai koutou. Ai. Taku kupu, hoha, i tēnei ao, i tēnei wā, Ko te hurō. Hurō.
Oh, ko hei kato te haka mahi o tērā kupu. Ko hurō me he nano. Koina e hurō ana i te aha rangi. Kua hau te tai e whakamahi ai. I ana koe ki te moana nei. Ka tāna e hurō mai rā. Tēnei te hurō, hurō ki te kata. Engari ko hurō te ao. Kua hurō ngā mea katoa. He mea, he mea pai tēnā. Me he, me he mea he pēnā rawa te harihari o te ao nei. Ko, ko whakarerekētia te, te tino kupu o, o hurō. Nē, ko koreke rātou e mārama e aha kē te tikanga o tērā kupu. Hoi nā, hurō, hurō ngā mea katoa. Hurō te moenga, hurō ngā mea katoa.
Ai. Ko roto kē koe tērā kingi. Ai, ai, ai.
Kua, kua horopa whānui tērā kupu i a Anena, nē, te, te hurō. Hurō. E, no te mea puta ana i roto i ngā waiata, i ngā waiata reka ki te taringa, mm. nā ka mau tērā kupu horopa noa i te motu. Hurō, mm. kua tai mai tērā. E, koe tēnā. Nā ka pāna no te hunga pēnei a tāua nei whaia te hē, nā te mea ko tāua ngā mea huruuru i haera nei nā kupu i roto i ngā hui nei, engari, yeah. he mea anō te hoatu, Ai. he mea anō te hopu mai. Ai. Nei pērā te kororo. Ai. Kei konā te tai raruraru tēno nui rawa atu. Ētahi o wāku hoatutanga i roto i ngā tau, hoki mai i roto i te pokopoko, huri koro ka taunga. Mō te kaha o te tangata ki te kī mai, nā, kiu tēnei! Kē a Te Koki, me mea kāore au i haina. Pērā, ko Peraketa ko Koroiani, māku rā anō e haina, tae anō ka whai mana tō kī mai, nāku. Ae, ko pēnā. Mehemea hoki koutou ko hainatanga rapa nei konā, nāu kē tēnā. Ka mutu, e mana koe te tahi o mātou hui taumata, ako nge au, wari taki haere au aku akoranga i runga i a Ataanaru. Ana, kia marama tētahi rerenga kōrero hei whakaora i te reo i roto i tēnei ao. Mau, motuhake wēnā kupu, ko ngā mea hohonui ako au, rawa e mau. Piki pāsara, wērā kupu. Ai, ia he. Te hasi pene me wērā momo kōrero. Kore mau. Tētahi kupu, mahara nei, ka hana koe ki te, ka whakahōhā ana te kupu. Nā, nā, nā, whare paku.
Nā, kiu.
Tērā kupu whare paku, ko te whare mimi whare tiko.
Taku hoa, tono whakaahua mai ki ahau i wēnei rangi tata nei, haria ki te marae i Whāngarei i Nortec. Ai.
Ka kitea i te tohu mo te wharepaku me ana whare wahi. Ki he aha tenei kupu? He aha tenei kupu kia, ooh! Te whare wahi.
I runga pea i te hiahia ki te whakamahi i te kupu wahi hei kupu iti. Ta tatou korero wahi nei ne, mo te mea nohinohi.
Ko he kamau o whanga tutahi kua kite ai, Nortec.
Kia ora! Ka koe i te mea atua.
Kia ora! Ki tana hau i te. Ka ora. Taku rawe haere ki tetahi whakatuwheratanga o te, o nga whareti, na matou nga moni i whakatikatika i nga whareti, ka haere te karakia, Haere mai, haere mai tatou whakawatea wenei whareti ko wenei whareti. Meme, whare meme, e haere ana tenei i roto i te karakia whakatau. He pena hoki te reo o taua mātou ingoa. He whare meme hoki, he whare tuku. Ai, ai, taku rawe e ko taku rongo, me mm. tērā reo e haere ana, ka tae ana o motu.
Mari, rongana tātou i te kupu tino Māori tuturina rawa atu nei? Mō tēnā, mō tēnā, mō te wāhi tiko i mua, heke, heke tua. Ai.
Oh, heke no. tua.
Yeah, ai.
Heke tua.
Kua uru nui mai tēnā kupu ki te reo iari. Ai. Ai haka paina ngā iwi o runga, ko kore rātou e kōrero whare iti ane, he heke tua ke. Mm. Heke Mārama tua.
Tonu, Long tera, heke ana ke tua, ne?
Yeah. Long drop. Tera, uh, moana koe te pae, Ai. te pae, yeah. Mm. he, he, he rākau, Ai. titi atu ki te taho te parenga, kia noho ai koe ki te tiko, kia tae i te pūtai ki tua. Ko te, ko te pai tēnā. Nā, kei roto i te reo Māori. Hoko hoki ki ngā kōrero paepae nei.
Ai. Ai, kei roto i te reo Māori, ōna whakamāramatanga, e ngā mahi kino koe, ko mai ngia ke ngau koe te pae. Pai ki au tērā te heke ki tua, rawa au, heke tua. Ka mutu te hakatara o tātou mātui konei mua, nē, tēnā mea te paepae, e tikotikonga hei e ia. Ai, ai, ai.
Ai.
Te taumata kē. Engari, ko taua kōrero rānō i te tīmatanga mai, koianei ko ngā hekenga o aua tūpuna raka, nē? Ko te paepae, heke i pērā atu, ko te taumata, koe tēnā, ko te hekenga i konei, he heke anō, he heke anō, he heke anō. He ana ki te hoki atu mō te wā poto nei. Nā te mea kua pau te 40 minuti, āta kōrero mō te reo, e roa ki tēnei kaupapa. Tautau ana tātou mō te reo nei, mō te ako tika i te reo Māori ki ngā tamarikini. Kua kite ahau ianei, mai, mai, mai, pōhēhē ana au, he tūmanako pea, e ka oti katoa ngā tūmanako i te wā haere ana ngā tamariki ki te kura. Ko kore pērā taku titiro i a ēnei, kua kite ahau i runga i ā tāua mahi, ā tātou mahi rā i ngā tau kua pahuri nei, he wāhanga anō kei konā i roto i te pakeketanga o te tangata. Te hanga nei, kia hanga kaumātua rā anō, ko te tūmanako ko te, ka takoto tika te nuinga o ngā pono o te reo Māori, i te wā haere ana ki te, ki te kura, engari mō te tino hātau o kōrero raka, tangata whenua rawa atu o te reo Māori kei roto i a ia, he tahi wā kia taihoa, kia kaumātua rā anō, ka taea anō, ka, ka kā tērā ahi i roto i te tangata, he hea nāu ki te haka tika i taku reo, tō tahi, mutu he hea nāu ki te rangi motuhake o tōku, o te reo o tōku iwi, ka rua. E kore pea e taea katoatia i te tamariki i te nohinohitanga. E kite ana ahau tētahi wāhi o te mahi taua arawhata i kōrero nei tātou, kei te kaumātuatanga ki te tango o te tangata. Engari, Me te whāngai wai atu o te reo ki te pēpi. Me mea ko whaemoe e whāngai wai atu ana ki wana tamariki. Ko ngā mea e haere Taki, e haere tahi ana, wera mea e rua. Ae, me tāku ako. E kore tera e kaha i te reo i te kura. Mm. Engari, engari, i te mea, kia hau nei, e ahua, i te wā ako ana hau hei kaiako, mm. i āta haere au ki roto i te English as a linguistic exercise. Nā, i roto i tērā, ka ako au me pēhea te whakaako i ngā tamariki ki, kia pai. I te wā tae ki te kura tuarua, ko mōhio ki rātou ki te spelling, ki te grammar, ki te mea, ngā whakatakotoranga reo. Engari, tau, i te wā e tamariki ana, e, kia tae rāno ki te reanga tuaono, right. ka tahi anō ka mōhio ki te creative innovative language. Right. Mm. Engari, i mm. te anga atu ki reira, ko tō tīmata ki te uh, whiriwhiri me pēhea ia e mōhio, kōhungahunga nei, pēpi nei, kia rongo ia i tana reo, tērā, and te reo, tōna reo, e pā ake ana ki a ia. Horekau kia, ki tana māmā, horekau kia wai atu, e pā noa ake ana ki a ia. Ā, tae noa, tika ana tērā, kia tae ki tētahi kaumātuatanga, katahi anō ka whai whakaaro. Engari e kore whai whakaaro, mehemea kore e hakatōngia Ia reanga, ia reanga, ia reanga. Pai atu ki tera tua ono. Ko Yahweh ako ana, ako kura kaupapa ana, taku hoha marika i te kaha maroke o nga puka puka, o nga ahuatanga mm. um, ako i roto i nga kura. Mm. I te kaha uh, lawa, miau, te kuri mangu, te kuri mā, era momo mea, i te kore piki ake ki te whakaro um, Ā, pēnei nei, he aha kei pēnā ai? He aha kē i tau ai tēnā? Mehemea i roto i tō whānau anei ō tohutohu, hea tō pānga ki tēnei e tohutohu nei ana e rerekē, kia whai whakaaro ake te, ngā tamariki, kia whai whakaaro ake te hunga kōrero. I roto i tēnā, ka kaha ia ki te rapu i tētahi reo hei kōrero māna. Hea. Koia tēnā ko te māhita, ko Rod, te kaiako tino pai rawa atu ki ahau, ko te māhita Mōhio me pē te tango mai wena koro maroke koro nei koe, nā māna noa e huri hei wānanga i waenganui i ngā tamariki. He aha korikori i ō rātou hinengaro nei? Ka mutu, ka mea mai ngā kaiako o ngā kohanga, o tā mātou kohanga, ki a mātou, haere mai ki te kōrero pūrākau, kōrero mahi waiata tahi, e tāna, ka kite, ko kite rātou, mai te kohanga reo ki ngā kura Māori, tae atu ko maroke i ngā kura i ngā kura kaupapa o i ngā kura Māori. Kaha rātou ki te uh, whakangahau, ki te kōrerorero e te reo whakahihiri nei te, mana, a te mahara ki roto i ngā pēpi, ki roto i ngā, ngā kōhungahunga. Ka kite rātou, ka haere ki te kura, oh, we. Yeah.
E kōhanga reo ki te kaupapa o ngā kōrero nei, hara i te reo Māori. hara i te reo Māori. Kāpai, tika katoa yeah. e nā kōrero, Kiau nei, ko tāku haka pau kaha, he haka pau kaha ki te haka nohinohi i ngā hē e mau ana i te reo o aku tamariki te haere ki te kura nei, me te haka pūmau, te haka māro i te wāhi tika o tō rātou reo. Kia hai, kia iti kē atu ai te mahi haka tikatika mā rātou i tō rātou reo a te kaumātuatanga. He haka pau kaha pērā ki ana hau. Mō te reo o te kura, oh, e haku i tui to koro i naine nei hini wai o te whanau tanga mau aku tamariki kaumatua tata tonu e ko au ke te e nga u whangai nga nga tamariki nei roto i i toku kainga ki toku ano reo ko au te wai u o te reo maori i roto i toku kainga hoi haere rawa atu ki te kura poka kē tonu atu, tō rātou reo. Kore, tōku reo o te kāinga, kore kaha i te reo e waenganui i ō rātou hoa. Ko riro te mana i ngā kaiako. Koia rā. Engari ko tāku e kite nei i a nei, nā, he oranga anō kei konā ā te wā kua kaumātua ake, nā, me kaha tātou ki te kukume mai anō i a rātou ki a tātou. Kia ora. Me te haka, te haka tika, te haka ū i te reo tika i roto i a rātou. Nō reira e tātou mā, i roto i ēnei kōrero, ka hoki aku mahara ki tētahi o ngā kōrero aha nei, hakatauki pea o a, a tōku karani, a hakapānau nānei tāhai mai i te paipera, pēnei nā mā te hakaaro ka hangā ai te whare, mā te mātauranga ka ū ai. Nō reira, me waiho atu ki reira mō tēnei wiki, taku kī taurangi, taurangi ki a koutou, ā, i tēnei wiki, ā tērā atu wiki, kāore rawa atu he kōrero mō te reo Māori kia kotahi. Kia hokihoki tonu mai e koutou. Koia, tē pahu.